Wei yɛ true story a ɛfa ɔkwan a abibifoɔ bi faa so dwane firii nkoasom mu ho wɔ Amerika hɔ. 1863 aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Peter ne ne yere yɛɛ adwuma wɔ asaawa afuo bi mu, wɔn ne wɔn mma. Peter tee sɛ yɛatɔn no ama slave master foforɔ, enti ɔne n'abusuafoɔ no dii nkra a ɛtwa toɔ na ɔne wɔn bɔɔ mpaeɛ. Aborɔfo no bae sɛ wɔrebɛtwe no akɔ nanso Peter kaa sɛ wɔntwɛn kakra Nanso wɔante ase nti, Peter ne wɔn koe, na afei wɔde tuo kyerɛɛ ne yere so, na ɛno maa Peter gyaeeɛ, na ɔne wɔn tenaa ɛhyɛn no mu. Yɛde Peter ne nkoa a aka no bi tenaa keegi mu te sɛ sɛbe anantwie, na bere a wɔrekɔ no, ne mma no de sum dii n'akyi, na ɔhyɛ wɔn bɔ sɛ ɔbɛba abɛfa wɔn one day. Yɛde wɔn duruu baabi a wɔrebɛyɛ adwuma no, na deɛ wɔrebɛyɛ yɛ train. kwan. Ɔhaw a na ɛwɔ hɔ no sõ sene ɔhaw a na ɛwɔ asaawa afuo mu hɔ no. Na sɛ woyɛ asoɔden a, wɔn a wɔbɛka akɔyɛ nnadeɛ entrance no, nnwanbuom na na wɔda. Adwumaden no nyinaa akyi no, na slave masters no tumi bobɔ wɔn na wɔdidi wɔn atɛm. Nanso na deɛ ɛtan koraa ne sɛ na wɔde Bible adifɛnde wɔn. Nkraman bebree a wɔn ho nhu nso wɔ hɔ nti sɛ wotrae sɛ woredwane a, wɔbɛba abɛkyere wo, anaa nso sɛ yɛde dadeɛ a ɛsi gya mu bɛhye w'anim ahyɛ w'anim nso. Anadwo wei, yɛde slaves no nyinaa baa wɔn cage no mu, na wɔhunuu slave baako a ɔbaa na ɔfa ɔya wɔn paa. Slave baako a wɔfrɛ no Thomas suro, enti Peter kaamee no down, na ɔkaa Onyankopɔn ho asɛm kyerɛɛ no. Nanso slave baako a wɔfrɛ no John ka kyerɛɛ no sɛ, Nyankopɔn biara nni hɔ a ɔdwe wɔn ho. Peter kaa sɛ, Ɛnte saa, na ɔbɔɔ mpaeɛ maa wɔn. Peter tee sɛ aborɔfo no redi nkɔmmɔ bi a ɛho hia, na na wɔreka sɛ Abraham Lincoln afiri slaves no, na wɔn a wɔtumi dwane no, wɔkɔ Baton Rouge kɔhwehwɛ mmoa. Wɔredi nkɔmmɔ no, wɔhuu sɛ Thomas ayɛ mistake wɔ aduane no ho, enti wɔyɛe sɛ wɔbɛtwe n'aso. Nanso Peter trae sɛ obesi wɔn kwan, na ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn mu sɛ ɔyɛ akwadaa ntia. Nanso gas no bi bobɔɔ no, na ɔde tuo kyerɛɛ Peter so. Nanso, slave master baako kaa sɛ wɔngyae. Akyiri yi, slave master baako baa Peter hɔ bɛka kyerɛɛ no sɛ wɔpɛ n'asɛm nti na ɔma wɔgyaeeɛ. Na Peter ka kyerɛɛ no sɛ sɛ wɔpɛ n'asɛm deɛ, ɔmmɔ wɔn aduane pa ne ɛnam akɛseɛ no a wɔde ma no nkraman no bi. Nanso adeɛ kyeeɛ no, ɔde chain tuu Peter kɔn, na ɔmaa no bɛbuu nkotodwe wɔ anim, na na ne nkraman a ɔwɔ ne nkyɛn no nso repo no. Akyiri yi, bere a wɔredidi no, Peter kaa Abraham ne nkɔn ne Bet Yirmuj asɛm no kyerɛɛ wɔn, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔn nso betumi afa nwura a na ɛda hɔ no mu akoduru hɔ in five days. Ná ebi mpɛ sɛ wɔbɛte ase efisɛ na wɔn se nwura no mu yɛ hu. Nanso ebi tee Peter ase, na na afei aka mmere pa a wɔde bedwane. Mmere bi, slave bi wui bere a na wɔreyɛ adwuma. Na Gas no ka kyerɛɛ Peter sɛ ɔmfa no nkɔto amena bi a wɔto nnipa a wɔawuwu gu mu ho. Aborɔfo bi na na etu saa amena no, nanso wɔhuu Peter no, wɔkaa sɛ bibini na ɛwɔ sɛ otu saa amena no. Enti Peter hyɛɛ aseɛ, na ɔfaa ne shovel. Peter huu sɛ wei yɛ perfect time a obetumi adwane. Enti ɔtwɛn ma explosion bi a esii wɔ field no so distractee wɔn, na ohwirii si baako so kuu no sɛn wiaa ne sikae. Nkoa no bi hui nti wɔn nso hyɛɛ aseɛ ne gas no de sii ani maa John awia a baako tuo. Alarm reezii ma wɔn hyɛɛ aseɛ shuutii nkoa no a na wɔn redwane no bi ma ebi wuui na ebi nso tumi dwanee. Aborɔfo no hyɛɛ aseɛ de wɔn nkraman no nso guu nwura mu sɛ wɔn de rehwehwɛ wɔn. Peter ne ne nnamfo mmiɛnsa bɛhyiaeɛ na. Wɔdii wɔn anim de wɔn faa kwaeɛ no mu kɔpem sɛ wɔkɔto nsuo bi. Thomas yam hyee no berɛ a ɔhuu sɛ adɛnkyɛm wɔ nsuo no mu no, na ɛno maa nkraman no bɛtoo no kekaa no. Ɛsiane sɛ na ne yam hyehye no no nti, Master no bɛtoo so na ɔmaa nkraman no gyaeɛ. Na ɔbisaa no sɛ ɛhefa na ɔne ne group no rekɔ. Na ɔmpɛ sɛ ɔbɛka nti, ɔka kyerɛɛ no sɛ sɛ ɔka baabi a wɔrekɔ a, ɔbɛgyaa no ama no akɔ. Ɔkaa deɛ ɔnim kyerɛɛ no, na ɔgyaee no sɛ ɔmfa nsuo no mu nkɔ. Nanso, ɔhyutii Thomas, na ɔhyutii no no, dɛnkyɛm no wee no. Peter ne other guys no twaa nsuo no asomdwoeɛ mu. Akasakasa sii wɔn ntam, nti obiara faa ne way. Peter huu sɛ mogya firi ne nan ho reba, na ɔhuu sɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ biribi fa ho, nyɛ saa a nkraman no bɛtumi de ɛno ahia ne scent ahu baabi ɔwɔ ntɛm. Peter kɔpuee efie bi a. na wɔn nso wɔnkoa. Peter yɛɛ sɛ ɔresie nanso buroni akoraa bi huu no na ɔkɔbɔɔ bɛl alɛɛtee obiara. Slave master no nso tee bɛl no wɔ nwura mu na ɔkɔɔ fie hɔ ma wɔkyerɛɛ no baabi a Peter faae. Peter gyina kyekyeree ne kuro no nanso mogya no yɛɛ mu nti ɔde hyɛɛ baabi a nkraman no bɛhu na ɔkɔhyɛɛ nsuo no mu. Wei trickee slave master no ne ne nkraman no na wɔfaa baabi foforɔ efisɛ na wɔdwene sɛ Peter akrɔse nsuo no. Dɛnkyɛm no bi hyɛɛ aseɛ sɛ ɔbɛ ataake Peter nanso Peter de ne dua no bi piaa no na afei ɔkuu dɛnkyɛm no. Ne yere no sɔɔ ne ho daeɛ na ɔhuu sɛ ne kunu wɔ asiane mu. Ne mma no bisaa no wɔn papa ho asɛm na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔn papa da so te ase na ɔbɛba abɛfa wɔn one day. Peter kɔsii wɔ dua bi so na adeɛ kyee no slave master no ne ne nkorɔfoɔ no huu dɛnkyɛm a na wawu da hɔ no na ɛno ma wɔhuu sɛ Peter baa ha na ɔno na ɛyɛ bi a ɔkuu dɛnkyɛm no. Wɔyɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛda hɔ anadwo no, na dɛnkyɛm no nam no na wɔwee. Adeɛ kyee no, Peter toaa n'akwantuo so, na ɔde atɛkyɛ ne mmoa agyanan yɛɛ ne ho ma nwansena bɛguu ne ho, nanso na wei bɛboa no ama akata ne ho sɛnti no, na nkraman no antumi anhu baabi a ɔwɔ. Ɔbɔɔ mpaeɛ kyerɛɛ Nyankopɔn sɛ ɔmmoa no. Peter kopiee nnuadan bi a na nsu pa ne aduan pa nso wɔ hɔ, na na egya nso wɔ hɔ, na ɔde ne sekan no too egya no mu ma no hiitii sɛnea ɛbɛyɛ a ɔde bɛhye ne kuru no mu ama akɔ ntɛm. Ɔsan de egya no bi guu ne bakɛt mu, na ɔde foroo dua no maa wusiw no pamoo bees no ma otumi nyaa ɛwo a ɛwɔ hɔ no bi. Pastor no hui sɛ wusiw bi wɔ soro hɔ, na odii akyiri. nanso na Peter asi kwan so rekɔ dadaada. Ná kodoɔ bi wɔ hɔ a na wɔwɔ bi da mu. Enti Peter de ne dua no yii hɔ no too nsuo no mu, na ɔfaa kodoɔ no de sii kwan so. Ɛha nso, masta baako abɛka akyerɛ Peter yere no sɛ wɔatɔn no, na ɔbɛfiri hɔ in two days. Ná Peter yere no mpɛ sɛ ɔbɛkɔ, ɛfiri sɛ na ɛwɔ sɛ ɔgya ne mma no hɔ, na na ɔpɛ sɛ ɔtwɛn ne kunu Peter. Enti deɛ ɔyɛeɛ ne sɛ, ɔkɔɔ machine baako a yɛde yɛ asaawa no bi ho, na ɔde ne nsa hyɛɛ mu ma etwaa ne nsa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnkɔ. Aha nso, Peter bɛhyiaa n'adamfo John, na John bo fuu Peter sɛ ɛsiane sɛ wabɛhyia no nti, ɛbɛma mmorɔfo no nso aba abɛkye no. Nanso Peter ka kyerɛɛ no sɛ obiara nni n'akyi. Wɔtee nkraman no nka, na wei nso san maa wɔn ntam tetee. Peter kɔhyɛɛ dua bi ntam, na John nso kɔhyɛɛ dua bi so, nanso ne ti anyɛ yie. Nkraman no huu no, na ɛmaa mmorɔfo no nso huu no. Wɔkaa sɛ onsi, nanso wansi. Enti slave master no bɔ no tuo na ɔwae firii dua no so. Wɔyɛe sɛ wɔbisa no Peter ho asɛm baabi a ɔwɔ, nanso wanka. Enti slave master no twaa ne ti anim no so, na Peter hui, na afei ɔde maa no gas no sɛ wɔmfa nkɔ camp hɔ as a message. Peter pue firii dua no mu, nanso na nsuo tɔ. na wɔhuu n'adamfo John a na wawu da hɔ no. Peter kɔpuee fie bi so a na egya da mu, na na mmorɔfo no nso bi awuwu, efisɛ na ɛbɛyɛ sɛ slaves nso wɔ ha, na na wɔate Abram ne nko asɛm no nti, na wɔn ne mmorɔfo no de asi anim. Peter kɔwuraa ɛdan bi mu, na ɔhuu table a na nnuane ayɛ so ma, enti ɔdii bi. Ɔtee noise bi wɔ soro hɔ, na ɔkɔɔ hɔ sɛ ɔrekɔhwehwɛ ade koro. Na ɛyɛ abaayewa ketewa bi a na wayɛ mmerɛ a ɔreyɛ awu. Ɔde no baa abɔnten, nanso aborɔfo baako huu Peter na ɔmaa no de ne sekan no too hɔ. Ankyɛ abofra no wui. Na wei yɛɛ Peter ya na ɛhyɛɛ no abufuw ma ɔne Buroni no de sii ani ma okum Buroni no. Peter dwane faa nwura no mu, nanso kraman baako huu no na na ɔrebɛn no no, Peter kum no. Adeɛ kyee no, Peter koduu baabi a na aborɔfo no bi awuwu wɔ mpoano wɔ hɔ. Na wɔhunu sɛ Abram ne nkɔnkorɔfoɔ no te hyɛpo so nam ɛpo no so reba, na wɔde anigyeɛ hwɛ wɔn kwan sɛ wɔrehyia wɔn, nanso slave master no hunuu Peter na ɔpiaa no too fam hɔ bobɔɔ no. Ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛku Peter, nanso obi hwiutii no wɔ n'akyi ma no wui. Na ɛyɛ Abram ne nkɔnkorɔfoɔ abibifoɔ a wɔreko agye slaves no. Peter akoma tɔɔ ne yam, na wɔde no kɔɔ wɔn safety camp a na ɛwɔ Baton Rouge. Peter ho hyɛɛ aseɛ sɛ ɛretɔ no no, ɔkɔɔ Suchet no bi hɔ sɛ ɔrekɔgye nkrataa a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ freeman. Wɔkyerɛkyerɛɛ no mu sɛ ɔbɛtumi ayɛ adwuma wɔ Federal Farms anaasɛ ɔbɛtumi ayɛ Army. Peter ampɛ sɛ ɔbɛte aseɛ, nanso akyire yi, Peter chuusii Army, na na ɛno na ɛbɛtumi aboa no ama no akɔgye n'abusua. Peter huu n'adamfo bi a yɛfrɛ no Gordon a na ɔne no wɔ afuom hɔ, na n'ani gyee na ɔkaa deɛ ɛtoo John no ho asɛm nyinaa kyerɛɛ no. Peter kɔgyee ne yunifɔm na ɔdanee n'akyi ma otwaa mfoni a na wadane n'akyi a na yɛaboro no de kyerɛɛ wiase nyinaa sɛ abibifo afa ateetee mu wɔ nkoasom mu. Peter kohuu sogyani panyin bi, na obisaa no nea ɛkɔɔ so wɔ baabi a na ɔwɔ no. Peter kyerɛkyerɛɛ ne nyinaa mu, nanso panyin no hwɛɛ Peter pikya no Na ɔka kyerɛɛ Peter sɛ esiane sɛ yɛaboro no no nti, ebia na n'asoɔden nti na yɛboro no saa, nti ɔrentumi mmɛyɛ sogya. Nanso Peter kyerɛkyerɛɛ mu sɛ yɛreboro no no nyinaa no, na ɛyɛ adwumaden na ɔreyɛ, na esiane ɛboro no nyinaa nti ɔtumi fam. Na wei nso yɛ adeɛ a ɛbɛtumi akyerɛ sɛ ɔyɛ sogya. Ankyɛ, ntɔkwa bi siiɛ ma explosion bi kaa Peter, na ɔkɔɔ unconscious. n'ani so tetee no no, ɔkɔpɛɛ baabi siei na ɔtoaa ntɔkwa no so. Peter hui sɛ kɔmanda no ayɛ mmerɛ, enti ɔde vim di ɛdɔm no anim ma wɔdii ako no. Ɛko no bɛɛ awieɛ no, sogyasu no kɔɔ plantation biara mu kɔfirii slaves no. Wɔkɔduruu efie no a na Peter wɔ mu no, na ɛyɛɛ wɔn nwanwa sɛ wɔahu Peter, na wɔn ani gyee. Peter hyɛɛ aseɛ sɛ ɔrehwehwɛ n'abusua, nanso na ɔnhu wɔn. N'akoma bubui, na afei ɔbɔɔ mpaeɛ, na akyire yi ɔhuu wɔn, na wɔn ani gyeeɛ san suu yie pa ara. Enti 1863 Lincoln mmara no nti, abibifoɔ bɛyɛ 400,000 nyaa fawodeɛ, na 1865 mu no, abibifoɔ bɛyɛ four million de wɔn ho firi nkoasom mu ne emu nhyehyɛe biara mu. Like and subscribe.